Nehder ɣef lzewaj, ɣef dderya, ɣef lsenɛa, bufexxar, law d lecɣel n taduṭ d uẓeṭṭa. Cḥar-agi ad nqesser ɣef ayen i aɣ-iɛennan akk, ama d irgazen ama d tilawin, ulac lxilaf. Mi ara teddu tislit s axxam-is ad tini, Ay ɛessas, keččmeɣ s wanuz, ɛass-iyi, ama ad ccḍeɣ, ad k-ɣelṭeɣ am nekk am lmumnin. Akken i diɣen, mi ara yebdu bab-is tayerza, ad yini, Tebbet a Ṛebbi lxedma-w s lfeḍl n nnbi d uɛessas anda llan. Deg tmurt n Leqbayel, umnen mkul axxam yesɛa assas, mkul aɛessas yesɛa leqder. Ur iḥemmel ara wi t-icewwlen, wi t-ideɣlen. Mi ara yexdem ḥedd tfekkirent ixxamen s iɛessasen, ur as-d-yewwi ara ad iḥass ɣur-sen, meḥsub d awal yuzzlen tiles n temɣarin ɣer tislatin-nsent. Akkenni, ma tzedɣeḍ axxam, lmelk, ma tɣelṭeḍ, wi ara k-d-yersersen, yesɛedda yakk ɛessas. Ixxamen s iɛessasen. Ɛni mačči akka i teqqarem? Cceṛ-agi ad nmeyyez cwiya ayen yeɛnan i yiɛessasen. Kunwi, am nukni, newmen akk aɛessas ameqqran d Ṛebbi. Ḥassiset i wayen i yekteb Sidna Dawed deg Zzabur, imi ula d netta ittseggel ɣef Sidi Ṛebbi ad yili d aɛessas-ines. Yettwakteb deg Zzabur n Dawed, Ma ur ibni ara Ṛebbi axxam, wid i t-ibennun, sɛayyun kan iman-nsen. Ma ur iɛuss ara Ṛebbi temdint, taɛessast tettɛezzir baṭel. Sidi Ṛebbi d aɛessas-ik, Ṛebbi ad tili i nekk, Atan ɣer uyeffus-ik ayeffus. Ur k-ikkat ara yiṭij deg wass, wala ayyur deg yiḍ. Sidi Ṛebbi a k-ittqerreɛ si mkul cceṛ, ad iqerreɛ tarwiḥt-ik. Sidi Ṛebbi ad iqerreɛ ṛṛwaḥ-ik d tisin-ik tura, dayem. D tidet, ayen qqaren Leqbayel, Ayla Ṛebbi

Acfiɣ mi zdaɣeɣ taddart Leqbayel lweqt-nni lxuf mi ttnaɣen lmuǧehdiyen s irumiyen, aṭas i yemmuten deg taddart-nneɣ meḥsub kull ass yella umenɣi d leɛtab. Lweqt-nni ttdawiɣ imuḍan, sḥefḍeɣ diɣen awal n Rebbi d yinǧil n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Cfiɣ yiwet tameddit, heggiɣ iman-iw ad ffɣeɣ ɣer ixxamen, ɣer tilawin iḥeǧbent, ad ɣareɣ yid-sent akken ay d lɛadda-w seg wawal n Rebbi. Akken ffɣeɣ seg tewwurt deg uxxam-iw, teqreb-d ɣur-i yiwet tmeṭṭut s mmi-s yeɣlin di lkanun yerɣa. Acu ara xedmeɣ? Ɛni zemreɣ ad ffɣeɣ ɣer lecɣel-iw, ad tt-ǧǧeɣ, ad ǧǧeɣ i uqcic-nni ad iɛateb mebla ma as-fkeɣ kra n ddwa? Ulamma ḥarreɣ, serseɣ tasakuct-iw, ruḥeɣ ɣer texxamt n ddwa, ufiɣ kra n ddwa i uqcic-nni meskin, iwakken ara yeḥlu. Dɣa mi ifuk ccɣel, ddmeɣ lqecc-iw, tebɛeɣ abrid-iw ɣer uxxam yiwet tameṭṭut leflani. Akken qerbeɣ ɣer dinna, ẓriɣ akkin cwiya ɛeddan lɛesker sanigali, wa deffir wa, ddmen timguḥalin-nsen ɣef tuyat-nsen. Steqsaɣ acu yeḍran, nnan-iyi, Ataya, nɣan yiwen urgaz dinna zdat uxxam leflani. Lukan ffɣeɣ lweqt-nni mi bɣiɣ, lukan ur d-iceggeɛ ara Rebbi amuḍin-nni ad t-awiɣ. Tili, lliɣ deg umkan-nni zdat uxxam-nni lweqt mi nɣan argaz-nni. A leḥbab, ɛni mačči d tidet Sidi Rebbi ittqerreɛ wid itteklen fell-as? Ittqerreɛ-iten seg mkul ccer. D netta ittqerreɛen rrwaḥ d tisin n win itteklen fell-as, win iteddun yid-s di lemɛacer ikemlen. Yenna-d Sidna Sliman zik, Ttekkel ɣef Sidi Ṛebbi seg wul-ik akk, ur ttekkel ara ɣef lefhem-ak. Deg iberdan-ik akk ttmuqul ɣur-s, dɣa ad iqeɛɛed iberdan-ik. Win iteddun d Ṛebbi di lemɛaceṛ ikemlen ur ilaq ara ad yugad lweḥc, lxaṭer yella Ṛebbi yid-s dima. Akken ittwekteb, lmelk n Sidi Ṛebbi itezzi

Akken tessnem, nekkini d tamasaḥit, ttkella ɣef Sidna Ɛisa i leslak-iw, imi umneɣ yefka iman-is d lfdi ɣef ddnub inu, ɣef ddnub n wid irkul yumnen yis, itteklen fell-as. Lameɛna lḥemdullah ttkelaɣ ɣef yiwen umeslek yeddren, alxater nessen ass-agi i laɣer ur ifus Rebbi. Sidna Ɛisa Lmasiḥ d yiwen, d win n yiḍelli, d win n wass-agi, d win n dayem. ur yettbeddil ara. D netta i nnan i wid itteklen fell-as, Ur k-ttanfeɣ ara maḍi, ur k-ttaǧǧa ara maḍi. Ihi s ẓẓur, zemren ad inin wid itteklen fell-as, Sidi d amɛun-iw, ur ttagadeɣ acemma, acu ara yexdem bunadem? Win yesɛan Sidna Ɛisa d ameslek-is, ur yeḥwaǧ ara ɛessas niḍen. Leɛca, teḥka-yi-d yemma ayen yeḍran yid-s yut tikkelt di taddart n Leqbayel, uqbel ay luleɣ nekk. Lxaṭer ula d nettat s baba xedmen ɣef Rebbi, ttdawin, sḥefḍen deg tudrin s yisem n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Teḥka-yi-d, akken yiwen wass, tekcem ɣer lḥara tameqqrant anida llant aṭas n tilawin, teqqim yid-sent, teɣra seg Inǧil, ayen yettwiketben ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ d leslak-is. Akken teqqar, tekcem-d yiwet taderwict ay ttaggaden medden akk. Mi tesla ayen teqqar yemma seg wawal n Rebbi, ur s-yeɛjib ara lḥal, dɣa truḥ tserreḥ i uydi yeqqnen ɣer tewwurt n ufrag, yekcem ɣer texxamt-nni anida qqiment ḥessisent tilawin i wayen teqqar yemma. Nutenti, mi t-ẓrant, ɛeqlent d taderwict-nni i t-iserrḥen, yerna ugadent ala xaṭer ssnent iwɛer aydi-nni ur iḥemmel ara iberraniyen. Akken tkemmel lehḍur, yemma tekker ad truḥ ala xaṭer argaz-is, baba, yettraǧu-tt deg berra. Tilawin-nni ugadent fell-as, lameɛna ur njiment ara ad inint kra imi ttaggadent diɣen taderwict-nni. Akken tekker, aydi yerfed aqerruy-is yebɣa ad tt-yeɣz, ma d yemma tenna-asent Ur ttagadet a lxaṭer Sidna Ɛisa yella yid-i, yettɛassa-iyi seg mkul ccer. Ur ttagadeɣ ara, ččiɣ fell-as, lliɣ d ayla-s. Wehment tilawin-nni, mi teffeɣ yemma si tewwurt, ur s-yexdem ula d kra aydi-nni. Nnant akk ziɣ, Iǧhed Sidna Ɛisa-agi-inem, Ayetmaten d isetma, d tidet, Sidna Ɛisa iǧhed, ur ittaǧǧa ara wid itteklen fell-as, ittili yid-sen dima. Ɛni ur tebɣam ara ad tetteklem fell-as iḍ-agi, imi anida yella netta, ulac lweḥc?

Ḥekkun ɣef yiwen urgaz d tmeṭṭut-is ilan d lmumnin n Sidna Ɛisa, iceggeɛ-iten Rebbi ad sseḥfḍen abrid-is i kra n lǧens ilan d lkuffar, weɛren nezzeh, imi ur ssinen ara Rebbi. Saɛa saɛa, akken ufan iman-nsen di tmurt-nni, argaz-nni d tmeṭṭut-is llan di lweḥc ameqqran, lebɛada deg yiḍ. Amzun iɣumm-iten ṭṭlam ameqqran uggaden. Lweqt-nni, mi ttagaden ad kkren ad ɣren awal Ṛebbi, ad ẓẓallen, dɣa a sen-ikkes lxuf, ad uɣalen ɣer yiḍes. Yiwen wass, iqerreb-d ɣur-sen yiwen urgaz si taddart, inna-yasen, Bɣiɣ ad ad ẓreɣ aɛessas-nwen. Argaz d tmeṭṭut-is nnan-as, Ur nesɛi ara aɛessas. Nesɛa kan yiwen i aɣ-yettnawalen, nesɛa yiwen uqcic i aɣ-ikessen lmal-nneɣ, d ayen kan. Anwa d aɛessas-agi ɣef theddreḍ? Eǧǧ-iyi ad kecmeɣ s axxam-nwen ad nadiɣ tixxamin merra i sen-inna, lxaṭer ur ken-ttamneɣ ara, tesɛam aɛessas ibedden zdat tewwurt-nwen deg yiḍ. Serrḥent ad yekcem, inuda tixxamin merra Mi yuffa ḥadd ur yelli, lmumnin-nni nnan-as, Tura, sfehmeɣ amek i la uɛessas-agi teẓriḍ. Dɣa bu taddart-nni inna-yasen, Mi d-tusam ɣer taddart-nneɣ, nmeccawer-d bwa gar-nneɣ amek nezmer ad ken-nneɣ, lxaṭer ur nebɣa ara ttɛellim-nwen. Neffeɣ kul iḍ, ntezzi-yas i uxxam-nwen s ijenwiyen, Lameɛna akken neqreb ɣur-wen neẓra kul iḍ mačči kan yiwen uɛessas, lameɛna aṭas deg-sen i ttezzin i uxxam-nnuwen s leṣlaḥ i cɛacɛa n Giziri. Yiwen wass, nxelleṣ yiwen urgaz iweɛren ur nettagad ara Rebbi, ad yekcem xlaṣ ad ken-ineɣ. Lɛecca yusa-d s axxam-nnuwen, netbeɛ-it mebɛid, netta iddem ajenwi ay iqeṭṭɛen deg ufus-is ad ken-izlu. Lameɛna Mi yeẓra iɛessasen-nwen, yerwel s lxelɛa. Tura, ini-yi-d anwa d aɛessas agi? Lmumen-nni iruḥ iddem awal Rebbi, iɣra-yas imeslayen-agi i lkafer-nni, Lmelk n Ssid Rebbi itezzi i wid i t-ittaggaden. i tsellek-iten. A leḥbab, anwa d aɛessas-nwen? Ɛni d aɛessas ilan di tneqqlet zdat tewwurt uxxam-nwen? Neɣ ad teṭṭfem deg uɛessas-nni sin Ɛisa ilan ɣer uyeffus Rebbi, win yeddren ad icafeɛ deg wid itteklen fell-as?

ḥassiset n kul durt ɣef lweqt-agi i nuba lexbar lxir s taqbaylit s Transworld Radio Monte Carlo and moyenne 205 mètres Ma yella kra ur tefhimem ara ɣef ayen i awen-nxebber, ad k-tbeteɣ i nnuba lexbar n lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, nnuba lexbar n lxir, tabwaṭ n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Nesɛa tektabin bu awal Ṛebbi s teqbaylit, s taɛrabt neɣ s tefransist. Tella diɣen leqraya i sfehmen abrid n Sidna Ɛisa. ayen ara wen necgeɛ baṭel mebla lexlaṣ. Ur ttut ara ad aɣ-tceggɛem la adres-nwen la akk d yisem-nwen, ma ulac ur nezmir ara ad awen-nerr awal. Ad iɛas fell-awen Ṛebbi ddurt-agi, ad ken-iqerreɛ seg mkul cceṛ. Beslama.